Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ngaua ana ngā pūkoro o ēnei kaihoahoa kākahu Māori i te whakakorenga o te wiki pueru i Rānana e noho pani nei. Yeah, so that's a little bit disappointing, but of course understandable with the whole town being in mourning.
Ko te wāhi mō te reo ki waenga i ngā manene Te Aro a Te Taura Whiri i te Reo Māori e taki huihui nei ki ngā rangatira o Ihirama. Ā, tērā tētahi pakipūmeka e whakaatu ana i te whawhai a ngā iwi taketake ki te tiaki i te ngahere nui o te Amahona. Kei nga rua nga rehu kua torona ki te ahi tutara o te reo, tena koutou katoa. Mātua rā ki Rānana, e hia rau mano tāngata e whakarārangi tonu ana ki waho o te whare karakia o Westminster ki te tuku whakaute ki a Kuini Irihāpeti te Tuarua. Ahakoa te hāora o ngā rūrū, kai reira tonu te tini makiu, arā ko tōna whā kiromita te whāroa o te ope whakaeke. Kāti kei te whakawhiti atu tātou ināianei ki tā mātou karere i Rānana, ki a Tina Wickliffe.
He maha ngā kaupapa, ngā huinga nui whakaharahara kua whakakorea, kua whakatārewahia rānei, puta noa i Rānana hei tohu whakaute ki te Kuini o Ingarangi, a Irihāpeti te Tuarua, kua hinga nei. Ka mutu kua whakararua te rere o ngā tereina, ngā waka rererangi, ngā motukā, nā te mātotorutanga rawa o ngā tāngata kua tere pīpī whākao mai. ki Rānana. E rongo tonu ana tētahi kāhui whatukākahu nō Te Moana-nui-ā-Kiwa i ngā uauatanga o te wā, kua whakakorea tā rātou hui whakaatu kākahu, he kaupapa i tāpirihia ki te wiki kākahu o Rānana e tū mai ana i tēnei wiki tonu. Ka mutu ko te pāpāuri o ngā kaiwhatukākahu Māori, kua tata pakurū te pūkoro kia haramai tawhiti, ā, ki te whakaatu i ā rātou mahi ki tētahi kaupapa koretake noa iho. Ko tōna tikanga kia whakatinanahia te wawata kia whakaatuhia ngā taera patu kākahu o Te Moana-nui-a-Kiwa ki ngā whaitua mana nui a Parī me Rānana.
Tērā wawata tērā

Tahiti mai, Kuki Airani mai, Ahitereiria mai, Aotearoa. He waewae tapu te nuinga o ēnei whare tuitui kākahu me ngā kaiwhakaatu hoki ki tēnei pito o te ao. E hia mano tāra kua utua kia whai wāhi ki te wiki kākahu Pasifika o Rānana.
He mea whakarite e Ana Lavekau nō Whitī. I tīmata mai te hīkoi roa ki Parī, ā, ko tōna tikanga, ka mutu ana ki Rānana i tēnei wiki tonu, me tētahi whakakitenga nui. Our show in London was cancelled due to the passing of of the Queen and we understand that and we just wish to send our our love to to the Windsor Windsor whanau at this time. He so that's a little bit disappointing but of course understandable with the whole town being in mourning.
He whakaaturanga anō kua whakaritea, engari ehara i te whakakitenga kounga rawa pērā i tērā i whakataerangatia. There is a show on Friday night which is a community show so the us presenting our clothes is the same it's just a different audience so we're missing out on a a level of audience that's what the cancellation really means is the audience they miss out on us and we miss out on them. Hei tāpiri ki ngā kaihoahoa i pōwhiritia te hunga kaiwhakaatu kākahu ki Parī me Rānana kia kitea ai ō rātou rerehua ki tēnei pito o te ao. Engari, auare ake. It's been at least six thousand dollars at the moment and it's still growing as time's going on with lots of changes that have been happening.
He wawata whakaatu kākahu e kore e pahawa, engari anō ngā nama ka ngau tonu. He hui whakaatu kākahu anō kua whakaritea e Ana Lovekau mō te pō tonu nei, Engari nā te pō nānā rawa o ngā whakahaere, kāre a Kā Wire pa Kaiwhatukākahu nō Rotorua mō te haere. Ka mutu e whakaaro ana ētahi ki te kōrero ki ngā rōia. Tērā kaupapa tērā, arā noa atu ngā Māori e haere mai ana ki Rānana Tāone, i tēnei rā ka tae mai ngā Casketeers, a Frances rāua ko Kaeora Tīpene. Kua tuku reta tūmatawhānui a Frances, me te tono ki te whare o Windsor kia whai wāhi atu ia ki ngā mahi whakarite i te tūpāpaku o te Kuini, a hoi anō, mā te wā e whakaatu mena ka āminehia tana tono tumamao.
Āe, ko Tina Wickliffe tērā e tohatoha pūrongo ana i te tangihanga a Irihāpeti Te Tuarua i Rānana. Kai te hiahia ngā rangatira o Te Arawa, kia mutu rawa ngā raruraru whare ohotata o Rotorua, ā, kua toro atu te ringa o te iwi ki te kāwanatanga, kia tika ai te tohatoha o ngā pūtea ki ngā wāhi e tika ana. I hui ngā rangatira o te iwi i tēnei wiki ki te wānanga i ngā raruraru kei taua tāone. E ai ki te māngai o te hui, ki a Monty Morrison, e tino mārama ana a Te Arawa ki ngā tū raruraru e hua mai ana i ngā whare ohotata i Rotorua. Hai tāna, e kī ai, E ai ki ngā mea matatau o te iwi, ahakoa he hua wā poto noa iho tēnei rautaki mō te kāwanatanga, kāore ngā whānau kei ua whare ohotata rā e kitea ana i ngā hua. Ko Te Taura Whiri i te Reo Māori kei te mahi tahi ki te hapori Tamil i Te Whanganui-ā-Tara ki te whakareuā tuatahi i tētahi kaupapa whakaako reo Māori ki taua hapori. He hiahia nō ngā rangatira kia tupu ai ā rātou uri ki tētahi whenua kōrero reo Māori

Tāngata i te reo Māori. Kia tipu ai hoki ā rātou tamariki ki tēnei reo. I want to stand for te reo Māori language. Hei tānga kaiārahi hapori manene, he nui te hīkaka i roto i ēnei hapori mō te reo Māori, ā, i reira i puta mai tēnei kaupapa. To me, it should be the first language of the nation. Community organisations need to work with local iwis, mana whenuas and tangata whenuas and see how we can collaborate so that we My mokopunas, my grandkids and my childrens can understand and learn te reo Māori. Hei tā Te Tau Rāwhiri, Me whai akoranga a tōu iwi ki te reo Māori. Mā te mōhio i te reo Māori ka mōhio ake koe i tō tātou nei whenua. Kia whai māramatanga ki tō tātou hītori, ā, ki tō tātou kōrero, ā, o nehe rā hoki. When you call this is your home, it's everybody's responsibility

E ako ana ao te reo Māori kia whakawhanaunga, kia whai māramatanga ki te ahurea me ngā kaupapa Māori. We use it in our library as much as possible. te ao and te reo Māori because just learning te reo can sometimes put you in a place of using it tokenistically. A te marama o ke topa te katinga o ēnei akomanga. Ko te tūmanako, he timatanga noa iho tēnei. Ko tō mātou whāinga kia whakawhānui tēnei kaupapa ki tauiwi kē, kia tino rongo Aotearoa whānui i te ataahua o te reo rangatira. Kia kaha te reo Māori! Ritura Tapkota, Te Ao Mārama.
E whakaōpeti atu ana te tini me te mano ki roto o te mānuka tū tahi ki Wairaka Marae, ki te kawe i te aroha ki runga i te kura tangihia a Manu Paul. Inanahi rā mate ai tēnei kaiwhawhai nui mō ngā mōtika a te Māori i tohe mō ngā rawa hao ika me te ao o Tānemahuta me ngā kararehe. E 83 tau te pakeke. Ināianei nā, kia whakawhiti atu tātou ki te kōrero ki a Waaka Vercoe mō te uhunga o Manu Paul, Waaka, Tēnā koe. Kei te tika te kōrero mō Mānu ko te Karauna tōna hoariri, ā, ko te Taraipiunara tōna papa whawhai. Kōrero mai mō au mō ētahi o aua whawhai rā.
He nui nā pakanga, ā, ko Mānu te tika ana tērā, tērā kōrero. He tangata hoki i ōna nei whakaaro ki tōku mōhio. Me whakaae te iwi, ka tae anō ka tīmata nā Tautohe ki te kāwana. Engari ko te whakaae a te iwi te mea tuatahi i roto i wana whakaaro mai rā anō, mai rā anō.
Ao te pō, pō te ao, ko tētahi o ngā tino kōrero a Mānu e hāngai pū ana ki te Kaunihera Māori. He aha ai, ka mutu, he aha ia i tino whakapau ai i ōna kaha ki ngā mea pēnei i ngā rawa hao ika me ngā taonga a Tāne?
Ko te mea nui, i runga māua, i runga hoki au i te kaunihera i tērā wā, ana ko māua e noho ana he tahataha i a māua i ngā hui a te kaunihera. Tana mōhio, I tērā wā, ko te kaunihera Māori te mea e arotia ana e te Kāwanatanga o tērā wā. Nā Kāwana hoki i tērā wā, he nāhi nara, nā tāngata, ka mātau mai te Kāwana ki te kaunihera Māori.
I whānau mai a Mānu i Murupara, engari e takoto nei ia ki Wairaka marae ki roto i a Ngāti Awa. He aha ngā whakarite mō te roanga atu o te tangihanga? o te, te, ko te kōrero mai a te whānau, a, ka, ka, ka tīmata te karakia nehu i te hāpai o te kau āpōpō, he rāhoroi, rāhoroi, hātarei rānei ki wētahi, ā, āpōpō, muri atu i tērā kua e piki atu ki. Ka pū te rangi, e kīia nei te Pākehā i tēnei wā ko Hillcrest, ā, ki reira ai a Tanuhia ai, moe tonu atu, ake noa, ake noa.
E te Matua tēnā koe. Kia whakatā tātou mō te wā poto, ka i tua ake tonu. He kaiwhawhai iwi taketake mō te taiao me tōna pakipūmeka i whakamānoatia ki Sundance, ka tau ki Ōrākei. Kia ora huihui mai ano tatou katoa. Kua pōhiritia e Ngāti Whātua a Chai Surui, tētahi kaiporotū take āhuarangi nō ngā iwi taketake, kaiwhakahaere kiriata hoki, rāua ko Gabrielle Uchida Mō tētahi whakaaturanga taupiri o tā rāua pakipūmeka o The Territory, kua whakamānawatia ki ngā tohu maha o te ahurea kiriata o Sundance, ā, hei āpōpō ka puta kōpiripiri atu te kiriata nei ki ngā whare pikitia o Aotearoa. Kei a Waimanea Nuri tēnei pūrongo.
E whakaeke ana a Ngāti Amazon o Brazil o Urueuauao ki waenga i a Ngāti Whātua Ōrākei ki te whakanui i te kiriata The Territory.

So this is the just the perfect place, the perfect fit for for our for our premiere here. E noho ana a Gabriel Uchida ki te Amazon, ā, nā te pupū ake o te pakanga mō tō rātou kāinga i mate ai tōna tino hoa a Ari. Nō te iwi taketake o Urueū wawao. During the production of of this film one person was murdered, Ari. He was already my friend even before we started the film. When he passed away and it was in a very brutal way I I cry all the time. Ko Charles E.
Winstanley te tumu whakarae o ngā mahi tuari i te kiriata nei i Aotearoa, i Ahitereiria hoki.

I whakamahia ngā pahū Poronīhia, pēnei me te tōere me te pate, i ngā rā nō mua i te taenga mai o te mihingare, hei whakaaraara i te pā, hei taonga puoro anō hoki. Nō nāianei nā, kīnaki ai ēnei taonga puoro i ngā tūmomo kanikani. Nā Christian Verbeek rāua ko tana matua o Pacifica Drums ēnei taonga i tuku i tō rāua kāinga i Amerika. I tūtaki atu tō mātou kaikawe pūrongo a Michael Cugley ki a Christian.

Um, and the community was very, very small at the time. And so me and dad were like, you know, hey, let's just let's just give it a try. Let's order some wood and see what we can do. Ko Christian Verbeek te kaihanga o ngā taramu Pasifika, ā, kei te whakatika ai ai ngā taonga puoro mō ngā tangata huri noa i te ao,

to um, really putting a lot of mana into our work, you know. Neke atu i te tekau tau a Verbeke whakairo nā ēnei taonga motuhake, hoi anō kei te kā tonu te ahi whitawhita i tēnei rangi tonu. Weirdly, is hearing a tuned drum, just to, to have this log of wood staring at me in the backyard with the bark on it, sometimes it's got leaves on it still, and getting that

Kātahi anō ka uru ngā taonga paopao ki te kiriata hou a Disney ki a Rise, ā, kei te whakaatu tonu ki Disneyland. Michael Cugley, Te Ao Mārama.
Ko Inia tētahi o ngā tino hoa tauhokohoko 15 o Aotearoa, kua koni atu i te rua piriona tāra te wāriu o ngā rawa e hokona ana ki ngā whenua e rua. Kei Hingapoa te Minita Whakahaumaru me te Kai a Meka Whaitiri i te wā nei, heoi kei te hoki atu i a Kiinia ki te hui hua miraka o te ao i Delhi. 1500 ngā tino apataki o tēnei ao e hui ana ki te wānanga i te haumarutanga me te tautīneitanga o te rāngai hua miraka. Me te aha, ko Inia tētahi o ngā tino whenua o te ao mō te ahuwhenua, ā, ko te whai kirimana tauhokohoko koreutu me tēnei whenua kotahi ira whā

quite different to the visit here in Singapore. We've got a very good relationship here in Singapore, um, but we've got to keep an eye for merging economies, um, and India is definitely one of those.
Kai te whakamomori ngā iwi o te raki pai whenua ki te whakatuwhera anō i ngā tatau o te marae o Awataha ki te hapori. I whakatūria te marae nei i ngā tau waru tekau, hei wāhi mō ngā iwi katoa kei te raki pae whenua. Heoi anō, kua kapia katoatia te marae ki te hapori i ngā tau tata nei. I karangahia he hui i tērā wiki ki te āta whakatau i ngā raruraru, e ai ki a Kingi Biddle, i tonoa e te hapori hei kaitakawaenga mō te hui, kai te mārakerake te kitea kua tōtara wāhi rua te hapori me ngā kaiwhakahaere o te marae. I tae atu a Mātene Maria Suse o Te Puni Kōkiri ki te whakahaere, ki te whakamārama i ngā āhuatanga o te Minita o Willie Jackson me te tohutohu o te Minita me whakarite Engagement Plan te Rōpū Whakahaere o Awataha i tēnei wā, ki te kore au e taukiri e.
Tēnā au tonu mai. Taihoa ake nei, ko ngā toa whakaihu matatini o te wā, ko ngā tūmanako, me tā rātou waiata tohutohu, he moumou, hei whakakōpani ake i te hōtaka, i tēnei te kākāraurītanga o te wiki mō te reo Māori.

Tēnā koutou katoa. I tēnei wā e hoa ma kia tirohia e tātau ngā matapae huarere ki tō takiwā, āpōpō. Ki Rotorua, he wā tonu ka kapua te rangi, he hauhunga pea i te ata. Ki Turanganui ā Kiwa, he rangi paki, he kapua whakairi i te tai o awatea. Me ngā motu, he rangi pai huarere me te hau whakateuru e puhi noatia ana. Ki Ōtautahi, he pai. He hauhunga i te ata. Tāhuna, he kapua, hei te ahiahi, he hau angiangi. Me waiho pai, he kapua i ētahi wā, he hau māuru. A kāti, koina tā te ao e pupuru nei, tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o ā mātou kōrero. I whakakapi kā mātakitaki tātou i te kapa haka o ngā tūmanako me tana mōteatea e aki nei te Māori kia kōrerotia te reo kei moumou, kia māoriori te noho.
Ki hea noa iho tātou ratua i eke whakamā, he moumou, he moumou.